Эҕэрдэ буолуохтун бар дьоммут, кэлэргэ кэрэни күүтүөҕүн, кыһалҕа кытыынан ааһыахтын, ситиһии эрэ наар кэлиэхтин. Кырачаан эрдэхтэн кыайыыга дьулуһар дьоннору иитиэҕин, билиигэ тардыһар талааннаах ыччаты таһааран иһиэҕиҥ. Түмсүүлээх буолуоҕун бар дьоммут, чэчириэ алааспыт оччоҕо хас биирбит кыра да үтүөтүн холбуоҕун сүбэнэн дьайыынан түөлбэбит сайдарын туһугар хас биирбит кыаҕынан үлэлээн ыарахан диэн толлон турбакка ыл сыһан ыпсаран иһиэҕин Кэнчээри ыччаппыт кэскилбит, харыстыах хас биирбит олоҕу инники сырдыкка эрэли саҕыаҕын саҥа сыл үүнүүтэ. Киэркэйэ тубустун айылҕа, аммабыт наҕыллык уһуннун, сүөһүбүт сылгыбыт элбээтин, Үүт сүөгэй ыал аайы дэлэйдим Саҥа дьыл аҕаллын саҥаны, ылыммыт былааммыт туолуохтун, этэҥҥэ көрсүөҕүҥ эрэнэ, уйгулаах быйаннаах кэм кэллин. Эҕэрдэ эһиэхэ бу сылга олохпут тубустун диэн алҕаан оҕуспут тулуурдаах ол тэҥэ өрөгөй үрдүгэр сылдьыаҕын. Эҕэрдэ дьол эрэ тосхойдун, табыллыы үрдүгү дабайыы, аатырдын алааспыт сыл ахсын кыайыылаах кэскиллээх үлэнэн! Сааһырбыт дьоммутун бүөбэйдээн, алгыстаах тылларын ылынан, инники дьоһуннаах кэмнэри ситэрэр туһугар дьулуһун! Саҥа дьыл ааммытын тоҥсуйаары үөнүнү көрсүөҕүн доҕоттоор! Куһаҕан барыта кыйданнын, саҕанан олохпу сайдыынан, алгыаҕын иһирэх тылынан уруйдуу туойуоҕун бу күнү кэлэр сыл арыйдын алыптаах киэн холку тахсыылаах олоҕу. Көрсүөҕүн ааммытын арыйан, алгыстаан харыйа симээммит, күлүмнүүр уоттардаах алааспыт, сүрэхпит чопчута түөлбэбит. Бар дьоммутун, кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан уруй айхал этэбит саҥа дьылынан саҥа дьылынан Саҥа дьыл аҕаллын эһиэхэ самныбат саргылаах тускулу, ол кэннэ хас биирдии киһиэхэ олоххо үтүмэн үөрүүнү Саҥа дьыл аҕаллын эһиэхэ, кэхтибэт кэскиллээх олоҕу, күн үөрдүн хас биирдии киһиэхэ, иһирэх иэйиини күөдьүтэн! Аҕаллын эһиэхэ саҥа дьыл арылхай чаҕылхай сааскыны, уйгулаах саймаархай сайыны, эйэҕэс үөрүүлээх күһүнү! Хороҕор муостааххыт хойуннун, үүт сүөгэй эһиэхэ дэлэйдин, сыспай дэсиэллээххит үөскээтин, байанай эһиэхэ элбээтин. Күөхтэр хобуруогут унаардын, аал уоккут умайан сандаардын. Ходуһа үүнүүлээх буолуохтун, хотуургут лыҥкыны тыаһыахтын. Эһирэх иэйиигит күөдьэйдин, апталгыт кутаата. умайдын, ыччаккыт эрэлэ толордун, эйиэхэ дьол-соргу тосхойдун. Саҥа кэм биир бэлиэ кирбиитин, саргылах саҥа дьыл кэлбитин, долгуйан олорон көрсүөҕүн, дьоллоохтук үөрүөҕүн-көтүөҕүн. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан, саҥа дьылынан, саҥа дьылынан.

Кэлэн иһэр Саҥа дьыл дьолу-соргуну тосхойдун, дьаҥы дьайыы суох гыннын, үөрүү-көтүү үксээтин! Сайыҥҥылыы самаан күнү сааскылыы ыраас ыралары томороон тымныыга кэхтибэт толору чорооннуу тапталы күчүмэҕэйдэри кыһалҕаны ырааһынан тумнардан ырыа хоһоон аргыстаах ытаабатах эн буолаар сылын дьылынан баҕарабын саҥа кэрэ иэйиилэри Саппаҕырбат санаалары, сардаҥалаах сарсыҥҥыны. Кыра кыһыннаах саҥа дьыл, кыһалҕаҕытын кыччаттыҥ, көмүстүүрэ кыырпахтарын күлүмнэтэ көөчүктээн, кэтэһиилээх ыраларгытын күүттэрбэккэ толордун. Кэлэн иһэр саҥа дьылынан. Төрөөбүт нэһилиэкпит дьонун-сэргэтин кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик-истиҥник олохтоох ЖКХ коллективын аатыттан эҕэрдэлиибит! Эргэ дьыл бүтэһик күннэрэ эргийбэт-төннүбэт түгэннэрэ элбэҕи анааран көрөргө эриэкэс кэмнэрэ үүннүлэр. Ааһар сыл ситиһиитин үөрүүтүн эһиги дьылга илдьэ баран, аҕалбыт эрэйи хомолтону игиллэн көрбөккө хаалларын. Саҥа дьыл алыптаах кэйээтэ оҕолуу хас уйан сүрэххэ сылааһы сырдыгы сыһаайдын, оһуорун мандырын ыйаатын. Үүнэр сыл үчүгэйи эрэ ыал аайы үгүстүк үллэрдин. Үүнүү дьолу тапталы, ымыылаах ырыаны тарҕаттын. Убаастабыллаах Амма нэһилигин олохтоохторо! Эһиҥҥи барыгытын Чычымах врачебная амбулатория үлэһиттэрин аатыттан кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт элбэх үөрүүнү-көтүүнү, үлэҕэ-үөрэххэ үрдүк ситиһиини! Дьиэ кэргэҥҥитигэр баайталым олоҕу! Саҥа дьылга барыгытын Желаем всем добра и счастья. Күндү нэһилиэгим олохтоохторун, эһигини кэлэн иһэр саҥа дьылынан, оҕус тылынан итиитик истинник эҕэрдэлиибин, баҕарабын доруобуйаны, дьоллоох олоҕу. Кэлэн иһэр Саҥа дьылыныан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын барыгытыгар үчүгэй доруобуйаны, уһун дьоллоох олоҕу! Бука бары доруобай буолун! Саҥа дьылынан! Күндү чычымах олохтоохторун